Fl-Ittra Appostolika Porta Fidei dwar is-sena tal-fidi, il-Papa Benedittu 16 jgħid li l-kredu huwa kliem li fuqu hi mibnija l-fidi ta' Ommna l-Knisja fuq il-pedament sod li hu Kristu l-Mulej. Il-Kredu huwa l-istqarrija tal-fidi tagħna, is-simbolu tat-twemmin li nħaddnu. Il-Kredu huwa l-istqarrija bil-fomm ta' dak li hemm fil-qalb u fl-intellett, dak li rrid ngħix. Min jgħid jiena nemmen ikun jgħid jien nintrabat ma' dak li aħna nemmnu. Din l-għaqda tagħna fil-fidi titlob minna diskors komuni dwar il-fidi tagħna, lingwaġġ li jkun regola għal kulħadd u jgħaqqad lil kulħadd fl-istess stqarrija tal-fidi. L-ewwel stqarrija tagħna ssir fil-Magħmudija għaliex l-ewwel simbolu tal-fidi huwa dak li jingħata lilna bit-tiswib tal-ilma fuq rasna, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Dakinhar min jitgħammed, jew inkella il-ġenituri u l-parriniet f'ismu, jistqarru t-twemmin komuni tal-Insara waqt li jiċħdu lix-xitan u l-għemil kollu tiegħu. Temmen f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Iva nemmen. Temmen f'Ġesù Kristu Sidna, l-Iben waħdieni tiegħu li twieled minn Marija Verġni u bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier? Iva, nemmen. Temmen fl-Ispirtu s-Santu, l-Knisja Mqaddsa Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra tad-dnubiet, il-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem? Iva, nemmen. Din hija l-fidi tagħna, il-fidi li matul din is-sena ta' grazzja qed inkunu mistiedna biex nerġgħu niskopru mill-ġdid. L-eqdem katekiżmu tal-Knisja Kattolika nsibuh fil-Kredu tal-Appostli li jmur lura sal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Imbagħad bejn is-sena 325 u 381, il-Konċilji ta' Niċea u Kostantinopli fasslu verżjoni ġdida li kienet aktar espliċita u aktar dettaljata minn dak ta' qabel. L-istqarrija tal-fidi tagħna tibda minn Alla, għax Alla huwa l-bidu u t-tmiem ta' kollox. Il-Kredu jibda b'Alla l-Missier għax il-Missier huwa l-ewwel persuna tat-Trinità Qaddisa. Jibda bil-ħolqien tas-sema u tal-art, għaliex il-ħolqien huwa l-bidu u l-pedament tal-għemejjel kollha ta' Alla. Il-fidi Nisranija hija twemmin f'Alla wieħed, li minnu ġej kollox, u mingħajru ma sar xejn. Minħabba f'hekk, il-Kredu jitkellem kollu kemm hu dwar Alla. u fejn jissemma l-bniedem jew id-dinja, dawn jissemmew f'relazzjoni ma' Alla u l-pjan tiegħu għas-salvazzjoni tal-bniedem. Spiss huwa mqassam fi tnax-il artiklu, imma l-artikli kollha tiegħu jiddependu mill-ewwel wieħed. B'xi mod jew ieħor, huma kollha jfissru u jgħinuna nifhmu aħjar l-ewwel wieħed. Jiena nemmen f'Alla l-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dan huwa l-bażi tat-twemmin kollu. Kollox jiddependi minnu u kollox mibni fuqu. Mhux it-twemmin tagħna biss, imma saħansitra wkoll l-istess eżistenza tagħna. Alla huwa wieħed u ma hemmx ħliefu. Alla huwa ħaj u ma jmut qatt. Alla hu tjieba u ħniena. Alla hu dak li hu, u għax hu dak li hu, allura huwa l-verità. Alla huwa mħabba, u fl-imħabba infinita tiegħu għall-umanità, huwa wera lilu nnifsu lill-bniedem. Iżda fl-istess waqt baqa' misteru. Mhux misteru li jżommna 'l bogħod minnu, imma wieħed li jistedinna nersqu lejh, biex insiru nafuh aktar. U din il-fidi tagħna f'Alla twassalna biex induru lejh biss bħala dak li hu l-ewwel bidu tagħna u t-tmiem aħħari tagħna. It-twemmin Nisrani sa mill-bidu nett tal-Kristjaneżmu kien mibni fuq il-misteru tat-Trinità Qaddisa. Alla wieħed fi tliet persuni, fejn il-Missier huwa Alla, l-Iben huwa Alla, u l-Ispirtu s-Santu huwa Alla. Huma tliet persuni divini, distinti minn xulxin għax il-wieħed mhux l-ieħor. Huma tliet persuni indaqs fil-kobor tagħhom, fejn l-ebda persuna minnhom ma hija akbar jew iżgħar mit-tnejn l-oħra. Iżda minkejja d-divinità ta' kull waħda mit-tliet persuni u minkejja d-distinzjoni vera tagħhom minn xulxin, madankollu mhumiex tliet allat, iżda Alla wieħed. Fiċ-ċokon ta' moħħ il-bniedem, huwa ma jista' qatt jasal li jifhem l-immensità tremenda tal-kobor t'Alla. Minħabba f'hekk, bosta jiċħdu din il-verità kbira li ma kixfithiex il-Knisja imma li kienet rivelata lilna minn Kristu nnifsu. Wara li fl-ewwel artiklu tal-Kredu stqarrejna t-twemmin tagħna f'Alla l-Missier, Imbagħad ngħaddu biex nistqarru wkoll it-twemmin tagħna fit-tieni persuna tat-Trinità Qaddisa, Nemmen f'Ġesù Kristu Ibnu wieħed Sidna. Meta fil-pjan t'Alla kienet waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu imwieled minn mara u mwieled taħt il-Liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi u hekk aħna nkunu adottati bħala ulied Alla. Tant hu tremend dan il-kliem illi kieku ma kitbux San Pawl ma konniex nissugraw ngħiduh aħna. Meta Bin Alla sar bniedem, Aħna sirna ulied Alla. Din hija l-aħbar it-tajba li kull Nisrani huwa msejjaħ li jxandar. Fil-qalba ta' din l-aħbar hemm Ġesù Kristu nnifsu. Fit-tielet artiklu tal-Kredu nistqarru hekk dwar Ġesù Kristu, Kien konċeput mill-Ispirtu s-Santu u twieled minn Marija Verġni. Dan huwa misteru ieħor tal-fidi tagħna. Misteru mhux għax ma nifhmuhx, imma għaliex juri l-kobor ta' Alla. Juri kemm hija tremenda l-imħabba tiegħu għall-bniedem. Dan huwa l-misteru tal-Inkarnazzjoni. Fl-Evanġelju skont San Ġwann naqraw li l-Verb li sa mill-bidu kien ma' Alla u sa mill-bidu kien Alla, dan l-istess Verb sar bniedem u għammar fostna. Il-Kelma t'Alla tilbes il-miżerja tan-natura umana kif din kienet tħassret konsegwenza tad-dnub. Dan it-twemmin fl-inkarnazzjoni tassew tal-Iben t'Alla huwa s-sinjal li għażel ir-reliġjon Nisranija minn kull reliġjon oħra. Il-Knisja Kattolika il-ħin kollu tistedinna nirriflettu flimkien dwar dak li nemmnu u nistqarru fil-kredu li ngħidu. Fir-raba' artiklu tas-Simbolu tal-Fidi tagħna nistqarru li nemmnu li Ġesù Kristu bata taħt il-ħaqq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnuh. Il-predikazzjoni tas-salib sa mill-bidunett kienet meqjusa bħala skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani. Imma għal dawk li jemmnu, is-salib huwa turija tal-qawwa ta' Alla. Il-misteru tal-fidwa tagħna ma jintemmx fuq il-Kalvarju bil-mewt u d-difna ta' Ġesù. Għaliex, kif kiteb l-appostlu Pawlu u kif nistqarru fil-ħames artiklu tal-Kredu, Ngħidu li wara l-mewt tiegħu, Ġesù Kristu niżel fil-limbu u wara t-tlett ijiem qam mill-imwiet. Kristu miet tassew u kien mal-mejtin. Meta fl-ewwel simbolu tal-fidi l-ewwel insara daħħlu l-kliem li Kristu niżel fil-limbu, huma riedu jinsistu dwar ir-realtà tal-mewt tiegħu. u allura iċ-ċaħda ta' dawk li kienu jgħidu li Kristu ma mietx tassew imma deher biss li kien mejjet. Kristu miet tassew u Kristu qam tassew mill-imwiet fit-tielet jum. U fil-verità tal-qawmien tiegħu nilmħu l-assigurazzjoni tal-qawmien tagħna. Għax fi Kristu, it-tbatija u l-mewt ma kellhomx l-aħħar kelma. ta' dan il-fatt storiku kienu bosta dawk li taw ix-xhieda personali tagħhom, fosthom ukoll uħud li ma kinux emmnu li dan qatt seta' jiġri. Dak stess li insista li jekk ma jarax b'għajnejh u jmiss b'idejh Jibqa' ma jemminx, wara kellu jistqarr, Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dak li qallu Kristu dakinhar kien qed jgħidu l-aktar għalina. Inti emmint għax rajtni, imma imberkin dawk li ma rawx u emmnu. Fl-Evanġelju skont San Mark naqraw li l-Mulej Ġesù, wara li kellem lill-appostli tiegħu, kien imtella' fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Fil-fatt, dan huwa s-sitt artiklu tal-Kredu tagħna. Ġesù tela' fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. It-tlugħ ta' Kristu fis-sema Huwa d-dħul definittiv tal-umanità ta' Ġesù fis-Saltna t'Alla fis-sema, minn fejn għad jerġa' jiġi. Ġesù Kristu, ir-Ras tal-Knisja, mar qabilna fis-Saltna glorjuża tal-Missier biex aħna, il-membri tal-Ġisem tiegħu, ngħixu bit-tama li darba għad inkunu għal dejjem miegħu. Din mhijiex xi tama fierħa, għaliex kien huwa stess li wiegħed lid-dixxipli tiegħu, Sejjer inħejjilkom post, u wara nerġa' niġi biex noħodkom miegħi, ħalli fejn inkun jien, hemm tkunu intom ukoll. Imma għalkemm Ġesù kien imtella' s-sema, huwa sab mezz kif jibqa' magħna. Għandna lilu magħna fil-Kelma t'Alla. Kien hu li ta għinna, anzi, kien huwa stess il-Kelma t'Alla inkarnata biex tgħix u tgħammar fostna. U dan mhux biss elfejn sena ilu, imma saħansitra anke llum. Hu għadu magħna fl-Ewkaristija, għaliex kien hu li qalilna, Min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix fija u jiena fih. Huwa dumana fil-persuna tal-oħrajn, għaliex huwa qal, Dak li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti, tkunu qed tagħmluh miegħi. Huwa dumana fil-komunjoni ta' bejnietna, għax wegħedna li fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu, hemm huwa jkun f'nofshom. Fis-seba' artiklu tal-Kredu, il-Knisja tfakkarna fit-tieni miġja ta' Kristu. Min hemm għandu jiġi biex jagħmel il-ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ġesù ġie l-ewwel darba elfejn sena ilu u twieled bħala tarbija fl-agħar fqajjar ta' Betlehem. Iżda hu għandu jerġa' jiġi fil-glorja kollha tiegħu fl-aħħar tad-dinja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Naqraw fl-ewwel versi tal-Evanġelju ta' San Ġwann li kollox sar bih u mingħajru ma sar xejn. Kollox ġej minnu u kollox riesaq lejh. Huwa il-bidu u t-tmiem ta' kollox. L-aħħar artikli tal-istqarrija tal-fidi tagħna huma marbuta mat-tielet persuna tat-Trinità Imqaddsa. Fit-tmien artiklu tal-Kredu nistqarru l-fidi tagħna fl-Ispirtu s-Santu. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Waqt l-aħħar ikla tiegħu mad-dixxipli qabel ma bagħatha u miet, Kristu qal lid-dixxipli tiegħu, Se mmur għand il-Missier. u minn hemm nibgħatilkom id-Difensur, l-Ispirtu tal-verità li jwassalkom għall-verità kollha. U meta jiġi, juri lid-dinja li għandha żball. Huwa biss min għandu fih l-Ispirtu ta' Alla li jista' jasal li jagħraf il-verità. Kull twemmin ieħor li mhux ġej minnu huwa falz. Għax il-verità hija waħda, dik li ġejja minnu. Kif jistgħu qatt il-bnedmin jħaddnu ħsibijiet opposti għal xulxin u fl-istess waqt jippretendu li dawn huma kollha verità? Sakemm Ikun hemm imqar bniedem wieħed li ma jħallix lilu nnifsu jintrebaħ u jinħakem mill-Ispirtu ta' Alla, allura fid-dinja ma tista' qatt issaltan assoluta l-verità. Fid-disa' artiklu tal-Kredu nistqarru t-twemmin tagħna fil-Knisja. Knisja. Nemmen fil-Knisja Imqaddsa Kattolika. Kuntrarjament għal dak li għadhom jaħsbu xi wħud, il-Knisja mhix biss magħmula mill-Papa, mill-Isqfijiet u mill-qassisin, imma minna lkoll, mill-imgħammdin kollha. Kemm drabi nitkellmu u nikkritikaw lill-Knisja daqs li kieku din donnha xi realtà 'l barra minna u ninsew li anke aħna parti minn din il-Knisja. Il-Knisja hija mwaqqfa minn Kristu biex tkun il-poplu t'Alla magħmul minn dawk kollha li jemmnu u jistqarru lil Ġesù bħala l-Mulej tagħhom. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu, fejn Kristu nnifsu huwa r-ras u kull wieħed u waħda minna niffurmaw parti mill-kumplament tal-ġisem. Il-Knisja hi omm u għalliema. Omm għax tħobb lil uliedha u tipprovdilhom il-mezzi meħtieġa għall-għixien spiritwali u għas-salvazzjoni tagħhom. Hija għalliema għax twassal lil uliedha u lill-bnedmin kollha il-veritajiet li hija stess irċeviet mingħand Alla nnifsu. Il-Knisja hija wkoll oħt u qaddejja. Hija oħt li taqsam ma' ħutha l-bnedmin l-oħra l-hena u t-tama, in-niket u t-tħassib tagħhom. Ma hemm ebda ħaġa li hi tassew tal-bniedem li d-dixxipli ta' Kristu wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Hija għaddejja għax Ġesù Kristu, il-Mexxej u Mgħallem tagħha, hekk għamrilha. Il-kredu li nistqarru jorbot il-fidi fil-maħfra tad-dnubiet mal-fidi fl-Ispirtu s-Santu. Nemmnu fil-maħfra tad-dnubiet. Dan nistqarruh fl-għaxar artiklu. Il-kredu jorbot ukoll din l-istqarrija mal-fidi tagħna fil-Knisja u fix-xirka jew aħjar l-għaqda tal-qaddisin. Kien Kristu nnifsu li dakinhar stess li qam mill-imwiet, nefaħ l-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli u thom ukoll is-setgħa li jaħfru d-dnubiet. Il-magħmudija hija l-ewwel sagrament u s-sagrament prinċipali għall-maħfra tad-dnubiet, għax taqgħadna ma' Kristu li miet għal dnubietna u rxoxta għall-ġustifikazzjoni tagħna. Iżda l-grazzja tal-magħmudija ma teħlisniex mid-djufija tan-natura tagħna, għaliex b'konsegwenza tad-dnub li ħassarha, in-natura ma tieqaf qatt tiġbidna lejn il-ħażen. U quddiem din ir-realtà, min jista' jkun hekk b'saħħtu u hekk attent li jeħles dejjem mill-ġerħat kollha ta' dnub? U għax Kristu ried li l-Knisja tiegħu tkun f'ismu għajn ta' maħfra għall-bnedmin kollha, U minħabba li n-natura mħassra tagħna ma tieqaf qatt tiġbidna lejn il-ħażen, allura kien meħtieġ ukoll li minbarra l-Magħmudija, il-Knisja jkollha wkoll is-setgħa li taħfer id-dnubiet ta' dawk li jindmu. Il-Kredu Nisrani kollu L-istqarrija tal-fidi f'Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu jwassal għall-qofol tiegħu bl-istqarrija tal-qawmien mill-imwiet fl-aħħar taż-żminijiet. Dan nistqarruh fil-ħdax il artiklu, Nemmen fil-qawmien mill-imwiet. Aħna nemmnu b'fidi ferma u għalhekk nittamaw li kif Kristu qam mill-imwiet, u b'hekk rebaħ fuq il-mewt, hekk ukoll aħna għad inqumu mill-mewt fl-aħħar jum. B'dan it-twemmin nifhmu li wara l-mewt ma jkunx hemm biss ir-ruħ immortali li ma tmut qatt, imma wkoll il-ġisem mejjet tagħna jerġa' jieħu l-ħajja. Huwa kontra l-fidi nisranija kull twemmin dwar ħajjiet differenti wara l-mewt. Hekk in-nisrani ma jistax jemmen fir-riinkarnazzjoni għax din tmur kompletament kontra dan l-artiklu tal-fidi nisranija. Fl-aħħar artiklu tal-Kredu, it-Tnax-il Wieħed, nistqarru t-twemmin tagħna fil-ħajja eterna, Nemmen fil-ħajja ta' dejjem. Minkejja li ħadd minna li għadna hawn għadu qatt ma għadda minnhom, madankollu l-fidi taċċertana mir-realtajiet ta' wara l-mewt. Immedjatament mal-mewt, iseħħ il-ġudizzju partikulari tal-individwu. Il-mewt ittemmi l-ħajja tal-bniedem li matulha jista' jilqa' jew jiċħad il-grazzja t'Alla. Jekk il-bniedem jasal f'dan il-mument fi stat ta' grazzja, hu allura imxenna biex jingħaqad ma' Alla, għaldaqstant jirċievi dak li f'ħajtu jkun ixxenna għalih. Dan insejħulu l-ġenna il-post li Alla ħejja għal dawk kollha li jħobbuh u li jixtiequh. Minkejja din ix-xewqa fina biex ningħaqdu ma' Alla, spiss jiġri li naslu għall-mewt b'qalbna għadha marbuta ma' bosta ħwejjeġ ta' din id-dinja, u li allura dawn il-ġibdiet li jkollna ma' din l-art ma jħalluniex ningħaqdu b'mod sħiħ u perfett ma' Alla qabel ma nissaffew għal kollox minnhom. Dan l-istat ta' tisfija huwa l-purgatorju. B'ħasra kbira iżda, ikun hemm min, b'għażla ħielsa tiegħu, li jiddeċiedi kontra Alla. Min ma jħobbx lil Alla ikun Huwa stess li jagħżel kontrih. Iżda aħna mwissija wkoll li anke dawk li ma jħobbux lill-proxxmu tagħhom jistgħu jsibuha diffiċli li jsalvaw. Ikunu huma stess li jagħżlu għalihom l-istat ta' dannazzjoni fl-infern. Fl-aħħar taż-żminijiet ikun hemm il-qawmien tal-mejtin kollha, kemm tajbin u kemm ħżiena. u immedjatament wara jsir il-ġudizzju universali. Dan juri l-għemejjel ta' kull bniedem u r-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Hija verità li ssejħilna għall-konverżjoni tul iż-żmien it-tajjeb, il-jum tas-salvazzjoni. U San Pawl jgħidilna li issa huwa ż-żmien it-tajjeb. Issa huwa jum is-salvazzjoni. Il-kredu tal-appostli, l-istess bħal l-aħħar ktieb tal-Bibbja, jagħlaq bil-kelma ludija Amen. Hija kelma nużawha ta' spiss ukoll fit-tmiem it-talb. Anka meta nitqarbnu għall-kliem tal-Ministru il-ġisem ta' Kristu, Aħna nwieġbu wkoll bl-istess kelma, Amen. Bil-Lhudi, il-kelma Amen għandha l-istess għerq tal-kelma nemmen. B'hekk, meta ngħiduha, inkunu qed nuru s-solidalità u l-fedeltà tagħna għal dak li nkunu tennejna. Il-kelma Amen tesprimi kemm il-fedeltà ta' Alla magħna, kif ukoll Il-fiduċja tagħna fih. L-Ammen tagħna fi tmiem il-Kredu ttenni u twettaq l-ewwel kelmiet li bdejna bihom, Jiena nemmen. Hija l-iva tiegħi lil Alla. L-iva tiegħi għall-kliem, għall-wegħdiet, għall-kmandamenti tiegħu. L-Ammen tfisser il-fiduċja sħiħa tiegħi fih li ħalaqni, fih li fdini u fih li qaddisni. Għalhekk, il-ħajja tan-nisrani trid tkun ammen kontinwa u imġedda f'kull ċirkostanza ta' ferħ u anke ta' niket, ta' saħħa jew ta' mard, ta' ħajja jew ta' mewt. Ġesù Kristu huwa hu nnifsu l-ammen. Hu l-ammen definittiva tal-imħabba tal-Missier għalina. Iżda Ġesù hu wkoll, bħala l-uniku medjatur għalina, jieħu l-ammen tagħna u jwassalha għand il-Missier. Fi Kristu kull wegħda ta' Alla saret iva. U hu għalhekk li kull min jemmen fi Kristu jkun itenni l-iva tiegħu lill-Missier. Bl-ammen sinċiera tiegħi, inkun jien ukoll qed nagħmel bħal Marija, u lil Alla ngħidlu hekk ikun, ħa jkun li trid int.